Salud d'an holl ha deuet mat e Tuto Breizh. Hirio, 'meus c'hoant kas ac'hanoc'h da zeskiñ da fardañ un dra pouezus-tre e Breizh, ar c'hwignamant. Ha emaon e Brest, e kichen plasenn Guerin am eus kavet unan a efe gouest da ziskouez deomp. Neuze, deomp da wel Klervi.

e vo ezhomm eus daou c'hant hanter-kant gramm amann, pemzek gramm ha tri-ugent sukr rous, kant gramm hag hanter-kant sukr gwenn.
Ma eo neuze, petra vo graet neuze lakaet tout e-barzh? Ya. Hag euh, meskañ? Ya, met depend kentoc'h ret vo euh, lakaat gwell boulangerez en dour evit ma rafe euh, evel ur gwel fresk. Ha goude e vo lakaet neuze an dour ha goude ar bleud. Ret e vo ober un toull bihan evit lakaat an holen ha goude an amann. Ha goude e vo graet un toull hag aze evit ar gwel arabat e vefe lakaet an holen hag ar gwel e-kichen ma vez mesket ar gwel na raio ket e labour.

ober a rez dreist-holl ba rekipeoù kegin e brezhoneg. Ya, bah krouet 'meus ur chalenn YouTube evit ober rekipeoù e brezhoneg. E-giz-se eo un doare evit bah deskiñ keginañ met ivez deskiñ ar yezh. Hag a-raok an aotregezh brezhoneg 'peus graet ur stummadur boulañjerez neuze? Ya, graet 'meus ar bak micherel pastezerezh ha baraerezh. Ha neuze bah goude pa 'meus tapet ar bac on aet d'ober an aotrekez vrezhonek. Hag petra fellfe dit ober? Petra eo da raktres evit goude marteze kendalc'h da geginañ e brezhoneg? Ya, marteze digor ur stal pastezerezh pe blañjerez e brezhoneg, enfin diwyezhek da'm soñj penn-kentañ, hag ivez marteze krouiñ ul levr rekipeoù e brezhoneg pe marteze diwyezhek, enfin n'ouzon ket c'hoazh Peogwir bez ez eus mignoned a-heuliañ ac'hanon met ne gomzan ket brezhoneg. Mais neuze setu perak... Red eo titlañ quoi. Ya, setu. Bah, deomp d'avel marteze ma zo prestant-toaz Bon, allez, prest. Euh, neuze, bah, redetelañ an toaz eus ar pad, la cadenn tan bleut. Mm -hmm. Evit ma ne vefe ket stag. Ya. Ha goude, goude euh, ledanañ an toaz, ret e vefe ur c'hariz, enfin un irgarizenn mhm. kentoc'h. Euh, neuze, laket vo bremañ en amand, hag a vo troc'het e tammoù bihan, euh, enfin pegan n'eo ket plat en amand. Mhm. Hop, et ici, Ha goude ede euh, serri, serri an toaz e-giz-se. Ha goude adlakaat tamm bleud. Ha goude rede lakaat an toaz evel ma vez lennet ul levr, enfin l'air euh, ma, euh, m'avait bet serret aze. Yeah. Ha goude Bah, e vo adl euh, ledanet. Mhm. Hag aze e vo graet euh, daou tour simpl. Ha neuze, evit ober euh, tour simpl, eo ret ledanañ betek ma ve fait euh, ment ar vaz. Mhm. Ret e ve fait ar c'hornioù e ve fait euh, karrezek ivez. Hag aze, evit an tour simpl, e, mhm. e vo graet e gise. N'a ket serret an toaz en an hanter adserret e-giz-se betek aze. Ha goude e vez graet c'hoazh ar memes tra. Ha bremañ n'a ket vez ugent munutenn er renerezh. En-dro, setu.
Ne ya evit istor ar c'houign-amann a-benn ar fin. euh, diouzh ar pezh 'm eus komprenet n'eo ket sklaer. Bah, e Breizh eo un dra anavezet-kenañ, mais sañset eo bet krouet neuze euh, e mil eizh c'hant euh, tri-ugent e Douarnenez, gant euh, unan euh, unan eus ar vro, mais dre zigouez, quoi. Ya, ba c'hwitet en doa ar Réquipé. Bez' e oa un dra gant euh, ar bleud, bez' e oa nebeutoc'h a bleud eget euh, En amont, bez e oa e-pad ar mare e-giz-se, ha neuze ba, n'en doa ket c'hoant euh, lak er boubelenn euh, ar pezh en doa graet, neuze lakaet en deus er forn hag... euh, Hag krouet ar c'hwingaman Ya, quoi, setu, e-giz-se. euh, A-benn ar fin e oa mat.
Ya, Un tamm euh, ya, evel euh, an tartatin pe euh, yeah, seurt Bon, da hag a soñj eo prest. Ya. Diom davet.
An amann n'eo ket deuet da vezañ re galet, non? Euh, bah, un tammig m'eo esoc'h evit euh, labourat euh, en toaz goude. Hag aze e vo mesket an daou sukr asambles. Ha perak sukr rous? Mais marteze eo ar sucre rouge a ra ur caramel gwelloc'h. Et place lakaat bleud e vo graet gant ar sukr. Ah ya, zoken euh, dindan. Ah ya, ok.
On a osé nous euh, penañ eus euh, ar c'houign-amant e oan hag ar sup. Ha goude, ba, e vo grit ar memes ra eget euh, ar wech kentañ gant an amant, e vo ledet. Da sup. Ma de evit moan. Aloubet e vo serret.
Met ar fin eo toaz, amann, sucre. Toaz, amann, sucre.
A de la ketchup.
Un gazier, bah, jus, sucre. N'eo ket achu, n'eo ket achu Hag a-se, ba n'eo ket strik ma ne vez ket echuet euh, ar sucre. Hag a-se, setu, tu zo lakaat euh, ar c'houignamant e-barzh ar plad. Ha goude e vez graet euh, tresadennoù. Ha lakaet ar fin e-pad pemp munutenn a daoulegen. Ret e vo gortoz un tammig e vefe klouar a-raok debriñ.

Santet eo an amann amañ. Mais amañ peus gwelet neuze penaos eo fardet ar c'huniamant a-drugarez da Gervi. Tu zo klask ar gar m'ho peus c'hoant, me vo klask o diwezatañ evit gwelet hag a vo ken mat eget euh, houmañ. Hag euh, ma peus c'hoant gouzout muioc'h eus ar pezh a vez graet gant Kervi, bah, quitte war, euh, war al lec'hienn euh, ar chadenn YouTube pe ar bajenn Facebook. Allez, ken a renta tro. Kenavo. Kenavo.